si ndio? Wengine wako 3 years, so you know so role playing ni ati you just spice up your sex life, you spice up your sex life. Maybe you can decide that one day you come as characters. Mmoja mzee anakuja kama mwalimu Wewe unakuja kama student, anakwambia lie down, lie down, I want to punish you. Anakutoa nyaunyo ana and you end up getting pregnant. so um, I was born in the village in Siaya but I grew, nilisomea Kakamega, Kakamega primary, I went to Kakamega secondary

DJ, amoso e chokruok nokwe. Ok wadwa wacho mang'eny ahinya, higa oserumo ochopo Disemba. Nitie tabia moko monego bed ni koro sani onego orum. Sana sana joma chuo Miriambo moro nitie minyalo wuondogo. Ing'e maber ni onge mtoka, tiwuondo nyathi ng'ato ni kana idrop, idwa drope gang'oya. Tabia moro tindo biro ni yawuoyi tigo nyaka kifungu mag friji. Ok ober. Inyalo nyier kamano to ok en gima ber wayie yauru ni igi oserumo but kanyo wachek uru kaka joma chuo nyithindo manyiri utu beyo ndi pamne nyithindo manyiri yawa to gima duoga wuoro gi nyithindo manyiri ni nyasaye noduogo chweyo joma nyiri gi teko mang'eny sana Yawandi nyako nyalo wuondi nyaka ng'ama osenyuol wuondi ni ikona chal gi ng'ama osenyuol. Moduogo convince mi duogi yie yie ma kendo kiduogi chukre gi chien kama king'e kama to adier ok ochal ng'ama osenyuol. Nyako dhi wuondi midhi ninde e ode. Yawa mano to mistake mokwongo ma kik itim. Wapim ni gimoro notimre ne osiepna moro kan Koro giyudo thuolo kaka samoro ji orade nyasi machalo kama. To iyudo wendo to iwacho ni ah, kech ineno ka gima odi bor ahinya koro ineno ka kor tima tim ma gi mitimo piyo piyo gi mondo idhi kama idhiye. To dier otieno mera ing'e ni sama nyako invite tibedo thuolo kata kaka ilonyori style milonyorigo vesti ni we kocha soksi ni ni kocha ni e jikon Kia andaweji, andaweji to be ogluong ni andawe iluongo ni iyo kitu. Ng'eni nitie tielo apar gariyo mag ka koro un gi wendo kacha to inyise ni be sutoe iyo kitu to en be owinjo nikech ong'eyo iyo kitu no to ok ogolo gi lwete ogolo gi tiende sawa to ogolo gi tiende mano kidwa ng'e ni nyako no eri kidwa ng'eyo mit piny odhi oruni ma ma kata pod akelonu Piny kodhi oruni. ka piny oruni gi wendo, tiwinjo ka wendo openji ni bebu umeona suruali yangu. Dhiyo ma kata kinyalo dhi madho soda maduong' idhi to ji treat ni itiyo. Itiyo tich matek ma wendo wiyo wil gi kama sirwache nitie. Ama nitiyo. To kiyudo ka piny oruto wendo noserwakore en odwa dhi ni pefea. Mano dog e drawing board nyathiwa kata ka idhi adhi chamo mkombero wik achiel bende e feeding program cham mkombero gimomiyo atamou mondo mi gik joma chuo kik inind e od nyako wada samoro nyako to convince mowuond ni kwani unaniona aje ng'eni nyiri be kodonjo e kiswahili tiduog iwinjo kibwok matin iwacho ni ah onge tiende achak dondora gi nyathi ma nyako ni samoro tudondo rwidi e town piny be dier otieno Koro ka nyako dhi wuondi o convince ni mondo mi idhi ninde ode nyathiwa. Samoro koro ka ineno mine ni to koro kidonjo odni. Imong'o to wuon odni ne gin Eldoret e camp gin jolweny to komanda bende wacho ni ah Ma koro leaf yudore niya, ok agony jo group A mondo dhiyo. Tigonyo jo group re, ting'eri ni nilonyori gi thuolo, kaka ineno ni ilonyori ma kijuki. Besini nie jikon, moro nie sitting room, kiang'oni kure. Owada koro ka jalweny to biro gi sopin, chunye lero, bende osebudho ne jaode. Jalweny biro ma Masai be ong'eyo, omoso Masai, Masai yawone maber. Ah, mkubwa mambo. Masai be ok dwa wacho, wada jo gate gi. Idhi donjo jalweny pok ochopo e ode, pod olidho mos. To owinjo sauti moro. Sauti moro ma chal ka gima jomoko pame ei ode ka. To paka moro bende chal ka gima nang'o chak. Ing'e ni jalweny koyo moro make to penjo ni yawa, kosa dwenyo. To dok chien. Sauti ne en sauti ma ok adwar mondo apimnu. En aena sauti mar paka moro ma ng'ada dago eh, eh. Wada en sauti moro kanyo ma ok inyal yude. Jalweny kor kodonjo dier otieno omera, ito kor gitimo omera abinjo ma there, there, there. Nitie weche moko miwacho kanyo. Nitie ok awuondi. There, there, bidu gi wuondi ni koro ok idwar. Omera ng'ama dichwo to ema nigi njaro moro. Ne, nitie style moro ma koro koringo go, to dugo wuondi ni ama ni wache. tiduogi iduogi i- iywayi ni i. mane kaka richo samoro nyalo ywaye jothurwa gima pimnue ni polo nigi tv chieng' mibiro yalwa wadonje polo to yesu nigi remote to ti- nitie screen maduong' kama ipenjo to ber sama pote dhi nanye to tarik a- tarik ariyo ne in kanye Ai tinye ni imbe ino nyaka icham wi Nyasaye matin, ok inyal yieye direct. Ikwongo ipenjo ni kwan e tarik ariyo saa adi? Gotiene miwuoye. Aeto Yesu golo ing'e ni malaike wacho niya, koro ing'e ni kiwanja ma korka malaike ka bito ka bikudho gima ni apoto timore ga nade? En nyaka en nyaka en nyaka no bagen gi Nyasaye gere. Yesu golo remote omera. Kitamo. Owadi iyudo ka samoro ok awacho na puot dier otieno idhi manyo sidi ok sidi mar wer omeri imanyo sidi monego itho imanyo sidi ma idhi manyo koni ok iyud wach ni imesa omera pod imanyo sidi piny runi to gima ne video no koro kiwanja diwuo Iyudo kidhi ikawo CD ochiko. Idhi timo nade nyathiwa? Time gik moko ma kata kapo ni obi uh, obi yali kawuono to Nyasaye gire ng'e ni Nyasaye gire be gin uh, polo nigi oda nitie jodong polo nitie Yesu gere aeto nitie jomiwang'o Kik kik time gimoro aeto sana sana kiwuok oko kaka ineno kori wuok oko ni. Kidwa bedo jaraya to bed jaraya gi chuny achiel. We timo richo timukori. Chieng' moro ibiro tang' video ni gi kong' achiel mbele ti mer iwuondori ni mer to kare ni ithige to nyako moro. Koro ni ne video ni no yudore kanyo eyo. Aya moro chako yudore samoro ni osiepeni moko but ma to koro mar nyiri nyiri beduru joma beyo pile pile nyiri mawuotho e grup nyaka iyud nyaka achiel ma en to ok ober ka jowadgi but en e spokesman mar grubno kimosogi ni saseni to en modwoko kwani saseni ni mine mikelowa ka Ya jomoko cha ji nyanga yawa nyaro chola. Oluongo nyaka wuon gi e gima tin no. Nyithindo ma nyiri nigi tabia moro to korach ober nikech eh, chutho chutho wato wakia faida miyude. Nyiri noyudo teko kanye manyalo wuondo godo ng'ato? midhi iti gi pesani miwuog e fuliza ya miwuog e pesa michak idog e fuliza idhi igolo nyaka pesa mane ipogo mer ng'eni dichwo ka dhi yawo to nyaka ipog pesa pesa moko bedo fuko ma koni moko bedo koni moko bedo chien moko isoyo e soksi miwach ni ma to koro kagolo to kare ginega Kama nyiri nodhi oyude teko moconvince go midwa gidhi igol pesgi te akia to chutho chutho adhi afwenyo ni nyiri ger gi jopesa iyudo ka jatelo oting'o 1 million nigi wendo mere wendo kwar samoro to wendo kwar ma ok ng'i gi wang' nono ing'iyo mana ga goch welding king'iyo gi wang'i nono to kethore to jatelo oting'o 1 million to gi gimoro mathin maromo ni gimoro maromo gi lweto mar ombulu ni tem iyudo kochopo tielo apar gariyo gi chopo kacha to wendo wuondo jatelo niya "Eh, mano te idwa donjogo kanye wada kineno mano te en gimoro ma kata kapo ni nigore kata omiye nyathi niya aragor gini tang'nwaga gini romo en gimoro mathin to nyiri ake kamano dhi ofwenye teknikni ok mano kende ero samoro koro oyieni oyieni tugo mondo mi ibel matin ing'eni ok miga ji te samoro nyasaye abi olemore omiyi matin mondo ibel tugo mera mago ma manigo oga wang'i ni pok idonjo kata en gimiwinjo makata itimo tiendi ni tiwinjo tiendi pod lothni gi oko Tiwinjo koywak omeno. To ae to wa joma chwo akia kaka Nyasaye nodhi ochwewa. Nodhi ochwewa mayom yom ma kiwinjo ka nyako ywak. Tiwinjo ka dendi gonyore ma welo. Ibuk welo kata time ni pok oromo. Ae to gima lit ni nyiri gi to dhi go mbaka. Gin ga gi- gi- giluongo ni girls chat chat group eh. Eh, gi WhatsApp group ma gwacho ni "Mm, In moro ni bene. Apuot kiri kato be daima. Ing'e ni mano mondo omonde WhatsApp group gokinyi. Apuot kiri kato be be daima. Ato in moko chine. Mage gik mane kasa ne gi simu. Gik mana neno. Wanayudo kanise ni wiko ruo mera ni kasuri ediro tino ji nindo to iti kasuri ni kakwa tasi odi mzuri. Hebu kaa kwa taa. Disappointment. Nitie gimoro iluongo ni disappointment. An disappointment chutho chutho napuonjora gi mamawa. Mamawa ne nyalo disappoint e rang'iny moro ma kiduogo ing'iyo to iwacho ni yawa, wamiye degree koso an ema dala wene dalani. Mama wan nyalo wuok samoro, en ing'eni en ng'ama kata ka dwa dhi wuoth to oluongowa ikuongo ilemonwa, koselemnwa tirodhowa, koserodhwa to koro onyisowa ni kowauru nyaka e stage. Chieng' moro osiepne moro penje ni yawa Nyasembe to nyithindi girodhoga arodha pile kibiti idhi wuoth. To konogi ni ee mago tarodho pile kamano. Nikech ang'e ni makosa moro gidhi timo bang'a kapok pok ka- pok kata kawuok to ang'e ni gidhi timo moro. Mit koso ok mit? Mit koso ok mit? Ka mit to nyis jirani ni wamor kanyakla. Just touch your neighbor, touch your neighbor, touch your neighbor. Eh, chuo mae sa bikawe namba kane pok ikawo. Eh, mae sa Kotamore koni ni simi owacho. Chieng' michamo feji to kik iluong nyinga. so guys. Eh, Nyini mor manade gi wuoyi wadgi yawa. Nyiri osetamo wang'i koni tame koni. All right, ladies and gentlemen, I know you've been wondering why I'm looking so cool and smart today. Sindio?

mok opim. Ma en sut mirwako. Ma eri sut ma kidhi tipimo koromi tikawo. Ok idhi ni fundi pimi kato koromo tarik apar gabich dwe mar aboro. Koro ka ni kas fundi. Kas fundi. of course, courtesy of Ogayo Gents Ware. He's seated somewhere here. Ogayo Jens Wea, thank you so much. Ogayo come. Kuja kuja kuja kuja kuja. Ogayo B. Just come. But odak ni mia mano ya makuru. Ah, Ogayo dogado gi baby. Dogado. But bia bia bia bia. Bia bia. Hey.

Us, we do ready made, we import, we do in bulk, we also offer wholesale services. Feel free, come try us, get one for your money in the quality. Good feed your name, Gario. Yer, yer, yer, Gario, Nilagi. Inialo. Agayo, magibedo ngialo, koso ndik ni mamano. Oyie yie erokamano. Na adwa wacho ni nyaka sani nyaka sani penjo no onyalo mana dwoko kende. Anyalo wacho ni en go to kara kethone. Anyalo wacho ni oonge go ma chaka kethne. Koro in gi ng'ato ok kopogore gi an ma in koda ka. In gi ng'ato. Very good. To gineno ka lweta onge ring. Onge sitam.

Wapi makofi ya Kalausi? Karibu sana mwalimu. Good evening class. Welcome to our evening remedial classes. Yerrauru dok mapuonjgo Kisungu, Kiswahili, Dholuo. An ing'eyo ber kuom gi I will mix. Koro

This letter T goes with this letter T. so we remain with war over N. We omit waweyo division sign ni to wandike koya malo kodhi piny woen. Koro wadang'iyo ni letters gi alphabets gi gin number D adi e alphabetical order. W en number 23 e alphabet order

w so we want to write this the way venye kaki wache no koro wadandiko gi in what c c o double double u koro wakwan gi uru ka be gichopo apar gadek one two three

biology and biology from the word biological sociology from the word socialize koro ei biology ka ineno ka mama konyuolo nyathi machal gi baba To mano wacho ni biology to nyathino waluongo ni biological child. To mama konyuolo nyathi machal gi jirani to mano wacho ni sociology manyiso ni mama gi jirani no socialize to nyathi koro waluongo ni sociological child.

Nyathi fuwo ka dhiang' mano pong' nyum meru. Kidhi yudo opposite mar antibiotic, you split it e mid loop ka. Koro wadong' gi anti gi biotic. To wadil gi anti ni. Opposite of anti en anko. Koro iluongo ni ankobiotic. Yawa. Umiya wich bar nyithindo gi. Waduog e human. Opposite of woman, man. Opposite of boy, ne kaka ikia kendo gibiro ka wuoye. Wachak watimo mana the same thing, worship lead. Example ni, en example matiyo godo ka, woman, man. Koro ka wamanyo opposite mar boy to wakawo uni to waketo ka koro wan gi uboy. Yawa. Umiya wich bar. Abo abo kwa kata transfer. Ada ni shughuli dhulu enda kumoma meto mara. Duwe ni dhulu bewan gitana kali za sauti. Kwa sukia. Eh dhulu ka bewan gitana kali za sauti. Uwinja.

Rachar ger. Rachar ger. Kisungu moro cha kwacho kar ni very black. Very black. Gidholuo wacho nang'o? Rateng' ti. Winje ka flow yawa. Nyathi dabo riembo e skul. Nyathi dabo riembo e skul. Sani akiparo. Moro kadho wan go niya. Very delicious.